Hleba izreliş, çörek we şagalaň. Bu söz birikmesi gadymy Rimde emeldarlaryň häkimiýeti almak we elde saklamak üçin garamaýak halky mugt çörek hem-de sirk oýunlarynyň kömegi bilen güýmändigini görkezýär. Syýasy nukdaýnazardan, bu hakyky döwlet işine we syýasata ymtylmak däl-de, ilatyň möhüm ätiýaçlyklaryny çözmek bilen, syýasatdan ünsüni başga tarapa sowmakdyr. Satiraçy Ýuwenal bu kelimäni ýönekeý adamlaryň graždan aktiwligi, Borjuny unudyp, syýasata garyşman öz şahsy bähbidi üçin hars urýan egoizmini tankyt etmek üçin ulanypdyr. Häzirki döwür syýasatynda saýlawçylaryň sesini aldaw ýoly bilen almak we populizm ýaly negatiw häsiýetleri ýazgarmak üçin ulanylýar. Essalawmaleýkim gadyrdan ildeşler sagaman oturanmysyňyz emme. Ynha iki taraplaýyn oýnalýan absurd tragikomediýasynyň finalynyň güni belli boldy. On ikinji mart saýlawlar güni. Nireden başladyk we nirä geldik. Iki ýyldan bäri dowam edip gelýän şou soňuna gelýär. Adamlara çörek berilmese-de her hili şagalaň şowy görkezildi. Ýurt daşyndaky migrantlar böleklere bölündi we gowy güýmenildi. Ultimatumlar berildi, sögüldi. Burça gysylyp baklaşkalara sögüldi. Kazyýetlere şikaýat edildi, gol toplandy. Pasport kezzapçylyklary boldy. We sanasaň şuňa meňzeş halky güýmemek üçin edilen köp çäreler. Japbak! Sen bärdemi? Uçýan haly münýäň-ä? Hany sanksiýa? Ýa ol köki paýlan ýalymy çagalara? Ine bikanun saýlawlara badalga berildi. Bir aýlyk gysga wagtyň bellenmegi eýýäm režimiň alňasap kanun bozýandygyna göni şaýatlyk edýär. Geçen saýlawlarda dört-bäş dalaşgär çykarylýan bolsa, häzir dokuz sany dalaşgär orta çykaryldy. Her partiýadan, her welaýatdan bar. Bularyň ýekejesinden başgasynyň dalaşgär hukukly hökümde çykarylandygy ýüzlerinden gönüp dur. Pahyrlar edil atuwa gidýän ýaly, ýüzleri aşak. Bolmalysy ýaly, syýasatçy ýok Türkmenistanda. Indi günümiz emeldarlara galdy. Ýurduň daşyndan dalaşgärler orta çykdylar howlugyp. Bu ýagdaý maňa gidýän otlynyň yzyndan ylgap aslyşmak isleýänleri ýatladýar. Hawa, kel päkiden gaçan ýaly hakykatdan gaçyp, ýalan gürrüňler bilen halky bölüşdirip, toparlaryňyzy döretdiňiz. Reýting gazanjak bolup özara ýaryşdyňyz. Şaýat bolan ýalanyňyzy tä özüňize garşy başga biri hüjüm edene çenli saklap, soňam ony oňa garşy kompromat hökünde ulandyňyz. Bu dogrumy? Indem ne bir ideologiýaňyz bar, ne-de programma. Her kimiň özüne çokunýan aktiwistleri bar. Käbirleriniň aýdyşy ýaly aktrist ýeterli. Halk çym-pytrak edildi. Häzir hiç biriňiziň müň adamyň başyny çatyp bilmejegiňize gözüm ýetýär. Öz egoňyzy ýeňip bilmän oňada milleti gurban etdiňiz. Hä saýlaw ýurt daşynda geçirilermi? Elbetde geçiriler. Uly şowhun bilen. Medeniýet işgärleri konsert bererler saýlaw ýerlerinde, seredip duruň. Dernekler doly güýjünde saýlalar üçin iş geçirerler. Muny tiktokçylar, fenomenler reklama eder. Bu özlerini hondan bärsi saýýan topbaklar hakynda ýakynda aýry gürrüň bolar. Hawa, ildeşimiz saýlawa gider. Gowy çäre, hiç hili päsgelçilik ýok. Girer. Serdar Berdimuhamedowa garşy başga birine ses berip, göwni hoş ýagdaýda öýüne gaýdar. Borjuny ýerine ýetiren watandaş hökmünde. Dokuz dalaşgäriň iň soňkusy režimiň mirasdüşeri, emma netijede ol dogsan dokuz prosent ses bilen halkyň goldawyny alyp, prezident saýlanar. Ine, türkmeniň serdar ogly Dogan. Hä, çäre Nuryşkaň protest çagyryşyna ynanyp, tahýaly gelenlerem bolar elbetde. Bu saýlawlara hasam milli öwüşgin berer. Muňa bütin dünýä şaýat bolar. Edil Türkmenistandaky ýaly köpçülikleýin çäreler. Hormatly dalaşgär! Saňa şeýle protest buýrugy geldi-hä? Tüweleme. Sen ilki bilen Baha Kipriň senden soranlaryna jogap bermelidiň-ä! Waý kezzap! Halk kimlere ynanyp ýör? Kezzaplara geldik indi ýene biri bar onam ýatlaly. Japbug. Halkyň ogly. Maýmunkulow. Ministrlikler we ýurdyň içindäki haramlyklary dogry açyp görkezýän gahryman ogul. Saňa kimiň gaz berýänini. E uçýan hala haýsy baýyň oglunyň ýangyç guýýany maňa gaty gyzykly. Ýa tüsse bilen uçýamy o hala. Sagdyn psihikasy bolan adamda seniň ýaly fantaziýa bolmaly däl. Ruslarda şut diýen söz bar. Türkmençesi häzirki bolýan absurda kybapdaş oýnatgy diýeliň. Ol köşge gelen myhmanlary her hili samsyk oýunlar, hereketler bilen güýmeýän oýnatgy manysyny berýär. Sen hut şonuň özi. Materiallaryňa seret. Agzyňa ak gelse-de, gara gelse-de samrap otyrsyň. Hatda biziň dini ulgamymyzda-da şu din tarapdanam aýtýarlar şony. Adamyň bu dünýäde segsen sekiz ýyl ýaşan ömri o dünýäde bir minut welin. Biziň gelejek strategiýamyz näme nesip bolsa enşalla. Biziň gelejek strategiýamyzda üçünji klasdan mekdep derslerine konstitusiýany, psihologiýany, filosofiýany şu ylymlaryň hemmesini salarys. Hemmesini girizeris üçünji klasda. Çagalara mekdepde üçünji klasdan filosofiýa bilen psihologiýa öwretmeli hä? Geniý. Şu absurda garşylyk görkezenim üçin meni blokladyň-a, Japbak? Biz filosofiýany, psihologiýany institutda geçipdik. Onda bize ol ugurlary giç öwredipdirler, wah! Ol ýaşdan başlap sen halky özüň ýaly uçýan hala mündürjekmi filosofiýa öwredip? Näme iýip içýäň sen Japbak? Hä, Rozybaý bilen sen hakynda hakykaty aýdanymda tas ölüşipdiň. Ýadyňda, bilýän Japbak. Familiýaň Maýmynkulow ekenä seniň. Adam hukuklaryny goraýan žurnalist ekeniň sen. Juma Saparam size beýle galp dokumentleri kim berdi? Aýdyp ber şonam. Galp pasport ýasaýanlarmy? Olar bilenem baglanyşygyň bar bilýän Japbak. Öň režime garşy gidýän bolsaň indi birden ala böle ugruňy üýtgetdiň. Aý bolýada. Ýa bir söz bilen aýdaňda. Znaçit konstitusiýada halk maslahatyna agza bolmak üçin on ýyl Türkmenistanda bolmaly eken, otuz ýaşyňda bolmaly eken. Mejlise deputat bolmak üçin hem ýigrimi bäş ýaşyň dolmaly eken we on ýyl Türkmenistanda bolmaly eken. Şulaň haýsy biri on ýyl bolup Türkmenistanda? Iň azy çykyp gaýdanyna alty-ýedi ýyl bolandyr. Uje bir ýyl bolsa-da çykyp gaýdanyňa sen bolubileňok. Meni bir zat begendirýä bu absurd traýikomediýada. Olam. On ikinji martda öňden taýýarlanylan oýun gutarar. Iň soňky göçüm ediljekdir. Şondan soňra halk nämäniň nämedigine doly göz ýetirer. Maskalar düşer elbetde. Elbetde režim nähili saýlaw geçirsede ol bikanun bolmagyna galar. Ýöne belli bir wagta çenli. Ol gün geldiginde halk jebisleşip hakyky alternatiw herekete biriger we öz hakyny hukugyny talap etmek üçin, çagalarynyň ýagty geljegi üçin, Agyr gulçulygyň, migrantlygyň gutarmagy üçin ýola düşer. Bu hataryň jebisligini hiç bir güýç bozup bilmez, sebäbi olary bir maksat baglar. Hakyň zynjyry üzülmez. Elbetde ol hatarda araňyzda menem bolaryn hökman. Emma ol Garajaglan türkmen dälde, Watan üçin, ýagty geljek üçin janyny berjek ýönekeý bir watandaş türkmen bolar. Men muňa ynanýan. Sag boluň.

Jeýhun bahry deňizi Hazar arasy. Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň. Gül gunçasy gara gözüm garasy gara dagdan iner syly türkmeniň. Hak syladyş. Bardyr onuň saýasy. Çyrpynyşar çölünde neri maýasy, reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy, gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň. Al ýaşyly büräp çykar perisi. Kükreýip bark urar anbaryň ýesi, Beg töre, ak sakgal ýurduň eýesi Küren tutar gözel ili türkmen. Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi, Görogly gardaşy, serhoşdyr seri, Dagda, düzde kowsa, saýýatlar diri Ala bilmez ýolbars ogly türkmen. Göwünler. Ýürekler bir bolup başlar. Tartsa ýygyn erär topraklar daşlar, Bir suprada taýýar kylynsa aşlar göteriler olup bar türkmeniň. Göwün howalanar ata çykanda. Daglar lagla döner gyýa bakanda, Bal getirer joşup derýa akanda bent tutdurmaz. gelse syry türkmeniň. Gapyl galmaz, döwüşgini har bolmaz, gargyşa ne zora giriftar bolmaz, bilbilden aýrylyp solup har galmaz, daýym anmaz saçar güli türkmeniň. Tireler gardaşlar, urug-ýarydyr. Ykballar ters gelmez, hakyň nurudyr, Mertler ata çyksa söweş sarydyr, Alamana ýörär ýoly türkmeniň. Serhoş bolup çykar, jiger daglanmaz. Daşlary syndyrar, ýoly baglanmaz, Gözüm gaýra düşmez, göwün eglenmez, Magtym uly sözlär şaly türkmeniň.